Pakrewan û Îmad di hevalê xwe de û hevalê xwe di bûyerê duwazdeh û sêzdeh û çardeh Adarê de bi wexta yazdeh Adarê di deh hezar û çara de ew rejîma rûreş, rejîma Be'the a Esedî go pîlaneke çêkiribû ji bo go miletê Kurd qir bike, diriya go wê pîlana xwe de Bi diriya ewlekariyê xwenî û dezgehê xwenî ewlekarî û emnî go li yarîgeha bajarê Qamişlê tevhevîkê di navêna Kurd û Ereba çêbike wextê go yaney fitûê û yaney cîhad go yarîgeha li Qamişlê li qey hevdû bûn. Ew qirêjê ku bi xwe re anîbûn ku sloganê qirêj derheqî simbolê Kurda digotin li kolanê Qamişlê bûyerek ne ji cem xwe ve hatibû. Bûyerek jê re pîlan kiribûn ku fitneyîkê çêkin. Di wê fitneyê de xortê me û miletê me qebûl nekir. û serhildanek mêrayî kirin lê ew dezgehên ewleyî wî emr dan û biryar dan ku kuştina xorta û komkujî kêl Qamişlê çêkin. Ev bûyer bûyerê yazdê mehê yarîgehê bûn. Bû duwazdê mehê miletê me tev de çî li Qamişlê, çî li bajarê Hesekê, çî li seranserî bajarê Kurdistana Sûrî û firebû Bajarê Şamê û bajarê Helebê û cihê ku Kurd lê hebin serhildaneke pîroz, serhildaneke ku ku ew şêst sal e miletê me mafê wî binpê kirine, ku ruhê wî netewî xwest ku di wê rojê de dîfaa mafê Kurda bike, dîfaa wicûda xwe nînetewî bike. Di wêya de Ev şehîdana medanîn û biryar bû Tevgera a Siyasî Kurdî got ev roja duwazdeh Adarê kir roja şehîdê Kurdî li Kurdistana Sûrî û em ana ji rehmetiyê îmad û hevalê wî re dibêjin got ew Çirûska ew heyvanê ku wedanî ji şoreşa Sûrî re îro encamê xwe dan ku ew rejîm rûxiya û ew kesên ewlehî ku we kuştin îmma ana kuştînê ew reviyayînê û cê we cîkî bilindê li cem miletê xwe û li cem Xwedê Teala. Ana, Di rewşa ana de piştî rûxandina rejîmê çareserîk çêdibe ku Sûriyek hebe, em tev de bixwazin wek Encûmena Niştîmanî Kurdî em dixwazin Sûriyeke federal, pirnetewe, mafê miletê Kurd, mafê netewî li ser xaka xwe û erda xwe, mafê rewa, Û mafê mafê pêkhatiyê dî jî di destûra Sûrî de be. Çi zîvrandin ser mafê netewî tiştekî kêm e û em ne wefadar in ji xwîna şehîda re. Xwîna şehîda ku bibe deriyek ji çesbandina mafê miletê Kurd di destûra Sûrî de a bê be. Û ev Sûriyeke pirnetewe, federal ji hemî pêkhatiyê Sûrî re. Em dîsa dibêjin ku çareserîk di navêna dane û standineke siyasî de be. Em pêşwaziyê dikin çi destpêşxerîk hebe ku bigiyê encamê ê biryara navnetewî di du, di du, pênc, çar ku Sûriyeke karibe miletê Sûrî bi azadiyê û bi li van şehîda xwedî derkeve ku jiyana xwe berdewam bike. Em sersaxî ji miletê Kurd û ji vê malbatê re ji me tevdar dixwazin û şoreşa Sûrî û şuhedayê wê re dixwazin û em bihêvîne ku em wefadar bin ji xwîna wan re di Sûriyeke federal de, Sûriyeteke mafê miletê Kurd destûrê de be û mafê heme